Ah, boys, wingi chimdhara, teerera Ah, unzwe. iyo mfana iyo. Wati wingi mudhara wani? haa iwe mfane mind your language man wingi mudhara wako kwete wangu haa maya mudhara wedu tese wingi chibaba ichi haa wakapusa mfane iwewe haa bhandita usikuriziva mfana regi dzinorira mm, aya boys nasikadi angu kutaura ka but aya ndiri nini angu bosi yalo anondiitira especially pazvimalove song apa haa mahora ndati awo mavanzwa ka ndevenyengo chete hapana zvimwe zvinofungwa nasemu haa wangu ka haa usanditsoma iwewe ndakasiyana newe unodaa nemabhuku Haa maya wangu ukona chii ini ndiri single by design iwe uchafa nepawakabuda napo haa iwe mupfana keda hoko iwe ndimapfana muri kusimbisa jaya maoko imi mm, haa ari sakeda akafitira kutopa maoko ake mazita emabhebhi rekuleft rine richinzi chipo rekuright rine richinzi gamo obvious ka right ndi ane power saka anenge achitura jealous nachipo haa shuwa mupfana anovesa shuwa ndosaka akafa aisaiti ona ndosaka achirwa mabhingo haa ah, ndazviona shuwa kuti mune madofo munorasa nyaya taura hako hariko timwe taitaura nezvawingi makurasa nyaya haa maya wangu tingapikisane zvinhu zviri paovhiasi here mudhara mudhara ka wangu hapana paachafaita mwana waiziva Ah boys, kusasa fair ka. Ah musafananidza Amara Brown na Mbuya Nehanda boys. Eh wangu ka aufarira ko mabhanditi ka. But apa wazosapota point yedu nengosasa kwako ikoko. Ya ndazoziva manje. Ya shuwa Winky ndiye mukuru saka Winky ndiye Mbuya Nehanda. Ah pamufana wangu wazopedza masports. Maya, kedza kureva kuti kukombeya maalbhamu evanhu ava hazvina kusiyana nekukombeya Jordan nepatsa patsa. Ah semusha, vapfanha vakufarisa manje ava. zuva ridoke ndisina kubvira ndavapa mudabo zvayala chaiye chaizvo mumwe ndomupa mudabo na hayi shuwa hapana hauda kusaiza bhanditi manje haa vapadhuze nekuda kuchema vamwe nekutsvuka kwenyu kwamakaita ka haa munorohwa mudabo makasviba apa haa ndazviziva kuti matokecha kare kokutsvuka kwangu kwaita sei haa manje zvimba wangu ya shuwa ko munhu ndokusviba kwake kuita kunge munhu akubva unokwichidzira zuva a ah, imapfane makufarisa manje makuda kudzora mombe nerimoti Zvayala chechezvo mwondo pamudabwa haridoke zuve. Mm, ah, ishuwa mundu hapana ava vanotamba nechokwada. Ah, Sam, uri side ripi kwewe? Ah, iya, iyo shayo nxa. Taura ka, wakatanga rini ukakama na. Ah, boys ka, ah, kutaura chokwadi ka. Ah, ini hangu inini ka ndongoteerera music dzikupisa panguva boys. Ah, fokoro mana, huko mani mvane. Haa inini angu problem ndoiziva. Mkoma Mundo munovenga chokwadi. Yaa mfana wangu apa uswedera padhuze nechokwadi manje. Haa mfana ini handiendere kugym mahara mani. Kamwe ndokajima cheta. Eh, taurai zvenyu mkoma. Apfana ava vakugocha mbambaira netochi manje. Haa uri sei hako nyarara zvako. Wati hauna side kudhara. Kana ndakuhoresa wapfana mudabwa newewo futi ndichatokuhoresawo futi. Munokwana mese. amafana chii chikuitika munomu e eh, naizindaiko munomu e eh? asi eh, handii mimi muri mudzidzisi dzisa yapfana ava kuti seka lazi mudhara wawingi ha ah, iwe zvagafa zvekuti chiko e asi hai mapfane mukuita zvestim danzo pachikoro Ah, iyo mupanda iyo. Iyo ukuri chiko iyo. Sina iwe kutaura kuti sekala zanokunda wingi jeri. Hayo mupanda iwe ukaroiwa iwe. Ah, sei. Ko munoterera wingi. Ah, mudzidzisi musadaro imimi. Ayo mfana kuterera sekala zvazvina kusiyana nekuterera kilati wanzwa he anodziseiko munhu iye akabva ese tazvinzwa e naye xa munhu munhu anopedza mwedzi wese nesasiwani zviriko iri izvozvo oh shit man afana imi munosaiza man oh. Ah, mukuona chika sei? Haina ngwa ndivhunduke, ndiri mubhanditi akakwana. Oh, uri mubhanditi? Ndamaka bhuku remubhanditi wanzwa. Ndangoona ari macheck check chete, asi mafanizi madibata table iyi. Mdzidzisi mundikwadza kare. Ai, mwaziso kare mdzidzisi. Mdzidzisi kare. Mdzidzisi mwaziso. Ai.